Ie, ie. Fel oedd yn deg, mae yna lyfr arall ar ôl hwn. Da ni'n ni, ni dechrau cyfrol tŵ tra... O'n i just mynd i weid, mae'r ma, ma, ma, ma stwff gore dal gyda fi ar y peiriant recordio sydd ddim wedi cyrraedd y llyfr eto. Um, y stwff maen nhw ddim eisiau rhoi yn y llyfr, chymod? Ie, ie. Fe dda hwnna mas blwyddyn nesaf, heb bod nhw'n gwybod hynny. Nath, uh, nath Alun ffonio'n mis ynawr, ie? Ie.

Nawr, anyway, jyst i ofyn ambell i gwestiwn. Mae, mae siwr o fod yn brofiad od i eistedd gyda rhywun chi ddim yn nabod a dechrau siarad am eich bywyd.
Y broblem fwyaf gyda ni o bod ni'n gorfod um, sort of cofio'n ôl dros 20 mlynedd

Pwy di hwn? Um, Dydach chi wedi. Ond, um, na, mi, mi, mi oedd o'n brofiad yn hyfo, chos pan oedden ni'n dechrau trio cofio, um, tiwch chi, unrhyw un yna chi trio cofio ddeugain mlynedd yn ôl, a da chi'n meddwl bod chi'n cofio union beth i gwyddodd. Wel, pan yna ddau yna chi'n trio cofio, mae'ch coch chi'n hollol wahanol. So mi o'n i'n meddwl yn sicr bod fi'n gwybod be oedd un stori, a wedyn oedd Tony'n dweud, na, ti'n meddwl oedd i'w gwbl. A tydi, sa chi'n darllen y llyfr yma, mi fyddwch chi'n ffeindio dros da chi hunain. Dydi Tony Fina ddim yn ffrio. Dar yn ni rioed. Beth? Celwydd noeth.
Na fod yna.
Wyddoch chi, mae Ali Gibbard... Dechrau rwan.
Mae Ali Gibbard wedi sgwini llyfr fiction. Fiction gora.
Ond, ond dyna oedd y broblem. Ti o'n cofio beth y stori go iawn. Bod ni'n gorfod ffonio bobl a fy ni'n gofyn beth oedd y stori. Ni'n ffonio Idris. Ti'n cofio hyn a hyn, efo, efo'r clwb drama oedd un efo, na, nid fel a oedd hi. Ffonio'r Hennessys, fe sy'n canu efo nhw'n dros blwyddyn, uh, siarad efo Dev, um, no, it wasn't like that. Dwi'n dyn ôl fan hyn, dydw Tony, ti'n cofio noson ar noson y lle lle, o, ti'n cofio hyn a hyn yn digwydd? Ddari o'n digwydd. So, dwi wedi bod yn rhywle arall um, am rai blynyddoedd, rhyw blaned arall yn rhywle. Ond um, diwedd y gan, oedd fel oedden ni yn, yn cofio un peth, mi oedd o rhyw fath o domino effect. Ac wedyn, mi da chi'n cofio ac yn cofio ac yn cofio. A dwi wedi siarad efo lot o bobl yn y cyfamser. Mae un o'n cw, Caryl yma, oedd yr ysgol ei. Um, mae gen nhw atgofion, mae nhw wedyn yn eich atgoffa chi. A da chi'n mynd cario mlaen o hwnna. Um, so dwi'n dwi meddwl felly dechreuodd y broses y Tony. Ti eisiau deud rhywbeth? O'n i'n just... Dwi'n dweud gyd up, coge. O'n i'n just anyway, dwi'n dweud gyd up.
Alun, cael geg.
Nawr. Dyma, cario.

Ie, mae'n dweud ni... Oce, oce, reit ta. Y syniad o eistedd lawr a a a a wneud stori dy fywyd, dyw e ddim yn digwydd i bawb, oedd e'n r- brofiad od? Oedd. Grêt, oce.
A dyna ni, diolch yn fawr. Carry on.
Na, dw ti ddim actually dy- yn meddwl am a- wsti, wyt ti'n gorfod byw bob dydd dwyt? So dw ti ddim yn meddwl am am be sy 'di bod, ma'n weithia 'lly.

Ti'n cofio? Ti'n cofio? Ti'n cofio? O ie, ti'n cofio? Dyna, dyna, dyna sy'n dangos bod ti'n cofio hyn, ydy'r sgwrs. Ti'n cofio hyn, ti'n cofio hyn. Ti'n tos am fori, ti'n bod ddoe? Ie, ie, ie, ie. So, dyna y profiad, ti'n cofio, ond mae'n dethol. Pan ti'n eistedd lawr, ac yn trio cofio, mewn ffordd wyt ti'n ail fyw dy fywyd, yn dwyt?